האב איך געזען דא פרייטאג בין איך געשטאנען האב איך געזען ווי א קינד פאלט אראפ א טראסקע אראפ אויפן פעיוומענט מיט די קאפ נישט געוויסט צו לויפן נישט צו לויפן הער די קינדער הייבט די קינד הייבט אן קוויטשען און וויינען. שוין, רופט זיך איינער אן, שוין, מ'דארף נישט צולויפן, ס'גוט. ווייל די ערשטע סימן אז אלעס איז מסודר, אז די קינד וויינט. אז א קינד כאפט א קלאפ און ס'וויינט נישט, זאלסטו וויסן מ'דארף רופן הצלה, מ'דארף עס שאקן, אפשר קען מען נאך צוריק ברענגען די פולס. אז א קינד כאפט א קלאפ, ס'פאלט אראפ רחמנא לצלן און ס'וויינט, זאלסטו זיך אויסהיילן. ס'וויינט, די נשמה איז דא, די לעבן איז דא, די אטעם איז דא, די הארץ פאמפט, אלעס מסודר. איינמאל ס'וויינט, איז גוט. האב איך געטראכט, טא וואס קען מען ארויסנעמען פון דעם עפעס א רמז צום אייבערשטן? א מענטש פאלט אראפ, איך בין אראפגעפאלן, ברחנית בין איך אראפגעפאלן, אבער איך וויין, איך רעד צו די אייבערשטער, וויינען מיינט דאך נישט דווקא מיט טרערן, איך זאג באשעפער, איך בין אראפגעפאלן, אה! ביסט מסודר, דו לעבסט, אז דו וויינסט נישט, דו פאלסט נישט ווי דו פאלסט, איז דעמאלטס איז ביטער, דעמאלטס איז א סימן אז דו ביסט שוין גע'חלש'ט. אפשר דארף מען רופן עפעס א גרויסע דאקטער, א גרויסע צדיק, אבער ווי לאנג א מענטש קען זען ביי זיך צו זיין נשמה איז נאך מיט אים, צו ער וויינט, האט מען נאכגעזאגט די זוהר הקדוש, שטייט אין זוהר הקדוש פרשת שמות, ווען בת י האט אויסגעשטרעקט איר הענט צו נעמען משה רבינו די קאסטן, נישט געוואוסט וועמענס בעיבי דאס איז, וירא והנה, הנער בוכה, די קינד וויינט. האט זי געזאגט, אה, דאס איז א אידיש קינד, ותאמר מי ילדי או עברי מי זה? און זאגט רשי, וואס איז פשט, ווייל די קינד האט געוויינט איז א אידיש קינד? ווייל זי האט פרובירט צו נערסן דעם קינד און צו גיין צו אנדערע מצרישע פרויען זאלן געבן צו עסן פאר דעם קינד, די קינד האט נישט געוואלט, האט זי פארשטאנען אז דאס איז א אידיש קינד. זאגט דער זוהר הקדוש פרשת שמות, אז ווען מען זעט פון הימל זעט מען א קינד וויינט, א איד וויינט, זאגט דער אייבערשטער, אה, דאס איז א אידיש קינד, דאס איז מילדי העבריים, דאס איז דער סימן, אפילו איך פאל, אפילו איך בין אויסגעלאשן, אפילו איך איך האב געכאפט א קלאפ אויף די אויגן, יא, א מענטש כאפט א קלאפ אויף די אויגן, רחמנא ליצלן, מען קען פארלירן די אויגן, איך האב פארלוירן מיינע אויגן ברחניות, אבער איך וויין, איך וויין צו די אייבערשטער באשעפער, דו מיינסט איך וויל קוקן שמוץ, דו מיינסט איך וויל ליגן אין שמוץ און שטותים ואבלים, איך וויל, איך וויל זיין א ערליכער איד, אה! דו לעבסט! דו לעבסט! אדער א מענטש נעבעך ער רעדט וואס ער רעדט. ער רעדט וואס ער רעדט איז אזוי אריינגעטון אזא רגילות ער קען זיך נישט ארויסנעמען פון דעם. זאג כאטשיג פאר די אייבערשטער רבונו של עולם איך וויל נישט רעדן אזוי. אדער א מענטש רעגט זיך אויף אויף יעדע קלייניקייט. ער ווערט בכעס די נאז דאס גייט ארויף די חרון אף. כעסיג. ממש בייסיג. עפעס גייט אים שלא כסדר און עפעס גייט אים פארקערט ווי ער וויל, ער צוברעכט מענטשן, איך ווייס די ווייב האט אים עפעס איך ווייס וואס געטון געזאגט נישט אנגעגרייט די סאפער אזוי ווי עס דארף צו זיין, ער ווערט ער גיבט א שריי א מיסע ווארט ער ווערט ממש ער ווערט ער פארלירט זיך, אדער איך ווייס ער דארף זיין אינדערהיים מיט די קינדער, ער פארלירט זיך, זאג עס כאטשיג פאר די אייבערשטער באשעפער איך בין אראפגעפאלן. דו מיינסט א ערליכע איד פאלט נישט אראפ? די חילוק פון א ערליכע איד און נישט א ערליכע איד, די ערליכע איד הייבט זיך אויף, דא א פסוק שלמה המלך זאגט כי שבע יפול צדיק וקם, א צדיק פאלט זיבן מאל אבער וקם, פארוואס איז ער א צדיק? ווייל ער הייבט זיך אויף, נישט ער זאגט שוין איך בין אראפגעפאלן איך בלייב שוין ליגן אויף די ערד, ניין איך הייב זיך אויף, איך זאג פאר די אייבערשטער רבונו של עולם איך בעט מיך,